Right, bono ominto omwanyageti nge nkogosogeria nde ande onsi bono ase okebwaterete chinse chiga chia bono morogoba, nkogotebia ng'a oyo tari onde bono gose oire embeo, korende nigo akore kwang'arereche omwanyarudongo, omwana bw'abagirango lakini omokungu bw'ababasi. Ime ya Sunday edition, omoroberi bwe chiamate, nigo ntaete kogotebia ng'a bono chitange korwa isiko iga bwegere nchibagora, Buna ere engencho omwana bw'abagirango nabo ngochiana koinyoria ng'a ime ye chiamate ebinto biise goturubana, igo okonyora ng'a ense yonsi bono yasebererekanire. Aye omotengeria one naende omotegereri one, ninki gose indagotebie chinse chiga chia bono morobaba? Igo ntagete kogotebia ng'a ikaransa oike, bwetege mono kegima, Erio bono tochie kogendania ime y'enchoo ye rituko eria reero. Inyora nomoroberi bwe chiamate amo nomokungu oye gemamba, naende oise kondoka the VOV iron giant woman, tinkorora bobe kwane ikonine. Ime y'enchoo ye rituko eria reero nagokire mono kegima koumerana amo naye. Buna ere naro ngochinda naraminyoka ase chisimi chiria isano, yaani ime ya sound checking, egere indore ng'a naye ng'o naende ng'ai bono bwetegete mono korwa kegima chinsa echiga chia bono bono baba, erende egekogera nabo ndabue ng'a ntore amo inyore ng'a inkare kwambua togete. Korende nonya naboigo, ekero nyegenete ng'a abwo ase bwetegete nogendererete mono kegima gwechoka, egere bono naye oake yao gocha iga nari nkorora ng'a ntore amo, tiga ngo inyakogotebia ng'a ime ya Sunday Edition nakwariganirie ebinto morero morero kegima, Ebinto bigwata nabeire ngokobwatokera, narore ng'a chingero chigwata chia chire asore ase eng'encho y'okwaregania eshow ye rituko ria rero, naende nabo ntaete kogotebia ng'a mambo bado. Chinde nchiri gocha ase enchera enga ekamina enga buna eyio. Bono bono nabo ntaete goteba ng'a rishabiki riane namanyire ng'a ase engencho ere ime y'omokubio mbare mwarure ase ebirisia ao ao, abande nigo kero kende mwasoire ase chijumuiya ase engencho y'okororana kw'abamino mobatarere moba omoyo, nainche nabo ntaete goteba ng'a kongole sana. Bono naende ntebe ng'a naki minto mwanyagetinge? Eeh, nomanyete omoroberi bwe chiamate nigo ngokoretera ebinto bikogenda sambamba amo namang'ana y'oboamate. Bono bono Nyarodongo tagete kogotebia ng'a ime yerituko ria rero eri tokoroka ng'a Sunday edition, eeh nigo ntagete gokobwatokera ring'ana gose engambo yabene mono kegima, goteba ng'a abanto banchane, abanto baigwane ase egatagati ye chinyomba. Eeh nabo ntagete koinyora ng'a ase rituko ama ase rituko ria jumatano, narora abanto bakoagasania mono kegima kegima, abanto bakoebererania ekero ario rikorokwa ng'a valentines day, eeh tobaisa komboria ng'a ing'aki gose nyarondongo ntari. ime y'echianga chiria gose ime y'okweba okorigwa okorokwa ng'a red red. Moinyore ekero nasoa gaiga ase engambo yaera, nigo narenge ase chianga chikorokwa ng'a red red, yaani chiarenge kworokia obwanchani mono kegima, ngakwagasia mono kegima naende ngakwarigania ase eng'encho ye rituko erio. Lakini rero bono nabo ntaete gotebia ng'a ime y'engambo ye rituko ria rero, Nigo ntaete kogoteebia ng'a ekero narora abanto bagochengera mono kegima abande bagate- bagachengera chinyuomo chiabo, abande bagachengera oboamate bwabo kimapenzi, yaani kebwanchani. Lakini Nyarodongo ngatigara nkona kweboria amaswali amange mono kegima, nkeboria ng'a baminto bono egento eke gekorokwa ng'a relationship, yaani oboamate bw'obwanchani, ng'aki bono kegakare? Nkarora abanto bande bagoteeba inche nagorerie ofulawa, abande bagateeba inche nasapuraisigwa nareterwe aka akayanga, abande bagateeba nareterwe ehandika chief. Ng'a nonya rodongo ase eng'encho abande baino momanyete ng'a inche nkobaretera omoroberi bwe chiamate, naro mogo scratch yaani mokwagasia ebirengererio biane mono mono kegima, mokomboria ng'a nyarodongo aye gose inki kwareterwa, asisemi kitu. Ase baria baba celebrated ninche oyomo obo. Abantaete goteba ng'a omwaka mbuya mono sana, omwaka omoya, nagana ase engencho y'ogonserebrete, lakini tari ara ayio naiche iga iga rero. Igo ntaete goteba ng'a omonto naro otabaserebreti edisco iga aria, lakini nkabatebia ng'a it starts with the self love, yaani ritang'ani goika omonto. egere gose atware endaro y'ogweancha mono kegima ere omonyene so whether you are celebrated or not ng'a yaani eh, nario ekero abanto baragochengere gose batagochengere okonyora ng'a aye omonyene nigo ore ase omorembe bw'ebirengererio egekogera unajipenda mwenyewe bono inki rero ntagete gokwanera Tibwantaete gokwanera ng'a ase baria mwabacelebrated na ase baria motabacelebrated, inche to me igo ndoche ng'a ekerengo na esomoni, lakini bono egento ekerende nkeria ng'a ki aye omonyene mbweanchete gose tibweancheti. Ekio nigo giachire by the way. Bono Nyarodongo, ekero nkobwata chiria isano korwa isiko abwo ntangonyigwe ng'a oyo ning'o naende ng'ai akebwaterete. Hallo voice of victory hallo. Halo voice of victory. Basi bono okorora ng'a yaminchoire timanyeti ng'a iga ataka koigwa ng'a nara ase embeho abanto agoteba ng'a rishabiki riane ano voice of victory ekegancha kia masesenia no gwaikire mono kegima igo tokwoboa ekero yasoire yasoire aye karia bosio egere togendanie ime y'omoroberi bwe chiamati minto mwanya getinge.

Bono oyengete korwa emenwa gocha. Yes. Nabo ndoche egetunwa ki'emenwa ya Turi. Onye bono yatonyire emenwa, negenire ng'a ngosoera egetonga ekimo abwo na inche bwona nyamache ebisio biona inche tibikong'etera emaye kwamboka gocha kiondo osong'ombo. Naboigo mbuya mono. Basi bono oyo nigo akorokwa ng'a eya kerama, korwa chinsemo chiria chia kendu, kionduso, Ime ya Bogetauri obo Basi Constituency igagontebia ng'a Nyarodongo nigo nkobwatete loud and clear ime y'omoroberi bwe chiamate. Eminto mwanyageti inge. Ase eng'encho y'ebiro nabo ntagete goteba ng'a narore igo chigenderete kobagora korwa isiko ogabua Hallo Voice of Victory enyene nere ey'omosacha kae paraine mbuya ere. Ekero onsi otoa mochie naye inse, akare ngora gokira riparaine. Buya mono kegima Richard Kiriare nere nigo agoteba ng'a eh, korwa paraine nigo chisoete sambamba. Bono bono namanyire ng'a abanto baito nigo betegete mono kegima erio baganyererete omokungu oye gemamba nere Rachel Mwonyara Odongo omwana bw'abagirango. Ntagete kogotebia ng'a naki ekero okoria namba isato tiga ngonyigwe ng'a naye ng'o. Hallo voice of victory hallo. Omonyene ng'aka, omokungu bw'ebaba, mbuya ore. Ing'o oyo bono naende ng'aigwete gete korwa? Ndieki mbuya ore. Yes. Nagokire mono kegima ase eng'encho y'okobwata eyio yao ondieki, na ondieki nere iga agontebia ng'a korwa chinsemo chia kemera nigo emitambo ebwatete buya mono kegima. Basi bono mbuya mono ondieki, nabo ntagete goteba ng'a ime y'omoroberi bwe chiamate karibu sana. Genderera gwetega erinde bono eh, tochi kogendania goika agwo chinsa i- Komi nemo chia bono omorogoba, eminto mwanya getinga nagokire mono kegima, egekogera ase chiria isano, namane chiri kobwata inye mufulilizo, ingoteba ng'a abanto baminto nigo baganyererete omoroberio isiko ogabu mono kegima. Bono bono, inki gose enyarondongo nakwareganerie ime? y'engambo ye rituko ria reero. Ase rituko ria reero nabo ntagete goteba ng'a igo ingochi gokoira ase egento gekorokwa ng'a the love and red flags, egento gekorokwa ng'a red yaani egento gekorokwa ng'a love and the red flags eh. Timanyeti ng'a aye bono erieta riria rikorokwa obwanchani eh, kwana koraikaransa mono kegima korirengera rigochima mono. Ekero nabateebia naroche enchera abanto barenge gochengera chinyuomo chiabo gose oboamate bwabo, inyora ogochengera ekwarenge random, yaani ase baria banyuomanire na ase baria bagochia konyuomana. Eh, aiga noo narigeretie nkarora ng'a nonya mbaria bakong'ainana bonsi noo barenge ase egondo eye iga. Ekero ndigereretie Mister Speaker ang'e inse iga korwa ensemo eria eyende y'estudio. Nabo narorire obw'Ismael mono kegima namanyire ng'a Mister Speaker nere tagotigwa nyuma nabo oranyore ng'a nabwate omobemba gose narengerereti gotwara omobemba okay tindamobori gochimba mono lakini enchera narorire agosmile korwa ase emeri ende ye studio namanyire ng'a nere egento eke kiasoire ase ebirengererio biaye namwagasiri mono kegima. You know egento gekorokwa ng'a obwamate bwake bwanchani. Remember is all about omokungu na omosacha. Aa iga nigo togokwanera egento gekorokwa efemale na emale eh? Aa bono chigender igo chire ibere, the male gender and the, the, the female gender. Eh, egento gekorokwa obwanchani natemire mono sana kogugu natemire koraka itona ase enchera ya bene ritang'ani nanyora ng'a obwanchani ni tunda la roho eh? Yaani omosom omonto oyomo omokwani oyomo iga are goteba ng'a obwanchani neritunda ri'enkoro. You know, anything kere associated nenkoro, negento ki'eng'ench'enene mono kegima. Lakini inche ekero nkorigereria narora ng'a oboamate obo omonto obokorete ocha obobindetie ere bweka omonyene Nyasaye aria ase omogondo Edeni, ekero nkorigereria ase amariko korwa ase egetabu kia Genesis igoro y'enyuomo, enyuomo ero Nyasaye oyechagete ase omogondo Edeni. Lakini rende bono enyuoma eye, abanto bayeonchoire, enyuoma yaraonchokananigwe, yaika yaotoranwa, yaba embe, yaba toxic, buna omosongo agakare goteba ng'a yaba toxic, at the same time abande bateba ng'a enyuomo yaba eyeng'encho enene sana ase amagima abo, lakini Nyarodong'o nabo ntagete gokwana ng'a ebinto mbire narorire. Ase experience natwarire remember Nyarudongo naberire ase enyuomo for more than 25 years this is my 26th year naberire ase enyuomo igo ng'a nainche bono nimbwate egento gekorokwa ng'a ex- experience ase enyuomo minto mwanyagetinge eh, ime ya Sunday edition eh, igoro ya the red flags in a relationship gose ase oboamate, nabo ntaete goteba ng'a ebinto mbire ebi bia bi bikogera enywomo yabo embe gose oboamate bwa enywomo bwabo obobe, for instance ase baria bataranyuomana bare in a relationship. Aa, nao ndakwanere mono kegima ntiga ase baria banywomanire. Bono rero obo ngokwanera ase baria bataranyuomana, eh, bebangete gochi konyuomana. Naende ni tumaini langu, na okwegena kwane ng'a ase baria eh, ngokwanera rero nabanto bare serious, those who mean business, tari baria ba- ba- ba- bakonya gotema eh, obochinga isiko iga agwo. Eminto mwanyageti iga iga omonyigwete egento omineti, abanto mbare bagochiesera abande akili, ewe nit. comes into a relationship. This art eyio ekorokwa ng'a eh, ney'obwanchani negento ki'eng'encho enene mono kegima because abanto ekero bagochaka oboamate ritang'ani goika batware eganga yani ekerenga eyengwanchana tore buna omosubati amo nomomura Gwanchana tore, ing'ai obwanchani bwaito bogochia gokoorera, eh, ing'ai bogochia gokoorera an, naende eganga enene y'ogochaka obwanchani bwaito gose obosani bwaito nereria eye, Minto Mwanyagetinge, obwanchani nobuya mono kegima. Buna inche inde ase enywomo, experience natwarire ase emiaka eye iga 26, nkeria indatebe ng'a obwanchani gento nkeiyo kere egiansu, buna obwanchani, ekero abanto baboigegete ase chimbebe chiria ebo, gose ase omosingi oria oganeirie koigekwa mono kegima gose gofuatirigwa. Rituko ndiria ora regret nerieta eri rikorokwa ng'a obwanchani. But did you know ng'a obwanchani obo iga naende nabo bobwate amadhara aye eh, more especially ase baria bare ase erelationship. Eh, obwanchani nabo borarete nabo bogo bogosaria afya yago that is. Ase egento keria tokoroka ng'a the negative part of it, obwanchani mbobwate obobe bwaye ekero abanto batari koborani gose batari kobokora buna egwenerete. Nabo namba eyemo bogodhuru afya yao. Abanto abange beitire ase eng'encho ey'oboamate botari botaigekiri boronge. Abanto berusirie obomoyo. Namba ya kabere, afya ya watu imedhoofika, yaani abanto basarekire eh, kiafya ase eng'encho okonyora omonto abwate omosani omochandete ere amwanchete you know there is what we call bad boy or bad girl good and bad boy yaani omonto

Nabo ntagete kobatebia ng'a esh, kidole cha lawama, be serious noboamate, onye tori serious tigana egekogera imbobwatete side effects. Abanto bakure beitire omonto bweng'enta ase eng'encho kero kende a discovering ng'a tanchiri boronge. Eh, bono minto mwanyagetinge. Ase oboamate obo iga bwe relationship, aya nkobatebia rituko ria rero gose tokogosoreria rituko ria rero. Eh, what are the red flags? Yani ebinto mbire bikogera omonto o- o- ochandeka mono kebirengererio ng'a ting'anchiri gose o- osionorwe enkoro ekero bare ase oboamate. Mbinto ki biragere omonto omanye ng'a obwanchani obo bwao mbori obwanchani bene more especially Ekero abanto more ase erelationship, mbinto ki biragere omanye ng'a bwanchani obo mbori gochi gokora buya ase borochi na ase abe? Buna bono ntobwate egento gekorokwa ng'a the controlled behaviour, eh, controlled behaviour. Yaani okonyora omonto abwate embwagete mpaka gwa fail ko understand, ota expecteti ng'a nayetware yaani otakagireti ng'a nayetware. Under this point. Okonyora omonto abwate egento gekorokwa ng'a ng'aki ndatebe, omonto abwate emo ak ak abwate movements gete, gose abwate chidecision gete, ebirengereri gete ime yaye, agodisaidi onye odisaidi nere bweka ogokora tari gokonsol gokonsult erafiki yaye oria bare nere ase oboamate. Tari komoconsults inche nabwate ekerengererio kere iga, inche nintaete gokora gento kere iga, how do you see, what is your take? Eh, kwanyora ng'a bono omonto takounderstandeti. Namba yende ya kabere, kwanyora ng'a nonye movements chiao, yaani chingendo chi'omonto oyo iga, nchiri komanyererigwa Naba okomorang'ana abwate chingendo chingiya but in the real sense tabwati ngendo ngiya nkere abisete. You know under control egento eke gekorokwa ng'a under egento eke gekorokwa ng'a controlling behaviour, negento gete otai konyara gocontroria omonto ekero more ase oboamate nere, nere atari go-open up akworokie. Gokora obwanchani bonga buna obwo, epartner yago etari gokoigorera. etari gokoigorera omounderstand mapema manyanga there is always danger obokong'u mborororo aya naende egento kende gekogera oboamate bwaba obobe gose bwakora bobe na egento gekorokwa ng'a jealousy eh yaani endamwamu where there is that good jealousy endamwamu nere ekoba engiya ase oboamate bonga buna obo iga lakini naende yatebekanire ng'a endamwamu nere ere embe for instance endamwamu engiya. Neri ng'a omonto are, yaani omonto are ng'aki ndatebe, omonto are omwegimeria, yaani omonto are are are possessive, are so possessive yaani are possessive atagete gokoonia in every aspect from every inch, atagete akoonie yaani fully erinde uwe wake obe oyoye. Eye naro erienda mwamwe engiya inche ngoteba. But rende to some points it has nebwate emekono yaye gose emechando yaye eh, because nabo okonyora ng'a oyo otaete koba very possessive to era tari in this case eise go- gochansi onyore ng'a omonto oyo iga kwabereire very possessive yani oengorete ime esare eh, obwate akandigitani pi nonye na ekero okoigwa ng'a oakeirwe esimi Gose omonto gete omoikire ang'e, take a, okay, take a good example, ase abana baria abaiseke, eh, bono mogokina, more in eh, relationships, eh, nabo oko oko kero kende ogwanche omonto, mogisangi oyo okwamwancha mpaka yaani oigwete koba nere all through, eh, yaani. Kera ense aigwete ng'a anga nere more nere, nonye nabana bande abaiseke, abasani bao bagochi komokwania, bagochi ko- goika ang'e nere, kwarora ng'a bakourire, yaani you are- you are ore jealous for no good reason. Well it's good koba possessive but to some point, nki ntagete gokwanera Nyarodongo. Neganeirie kera egento gekorwa ase ekerengo because it's go chance omonto oyo agofurera straight in the next minute nabo okonyora ng'a gwachandekire ebirengererio bia abanto bande ebe end up ba ba end up goita bekora ase eng'encho y'amang'ana anga buna aya iga. Eh, there is what we call lack of communication. Yaani kwanyora omonto eyio ni point number three, eyio ne esaini eyemo ye red flag, yaani esaini eria embariri ng'a boamate bwao mbori buya amo noyo mwanchaine nere. Egento ekio gekorokwa ng'a lack of communication, yaani oboererania. Nabo okonyora ng'a omonto oyo iga igo mwakaereranire buya, buna bono rimaete ng'a abanto abange buna bono inche Nyarodongo ng'ise koinyora chingaki chiria twakaeganire ere na omobabe one, riria. kare emiaka eria, eh, igo tu yaani okonyora enchera niria tware koererani nere, twaebererani, twatebererani, eh, bono all of a sudden nabo egochance omonto oyo iga aike ase gete anache anache the enchera yogo communicate naye either omonto oyo iga achire obeire busy.

Omonto abwateraniri tabwati ngaki akoba amo naye buna akabeire, yaani omonto o- ochaka ot- otiga ake igo okobora korwa ase communication ake iga maybe two, three days, omonto gwachaka korengereng'ana atigirwe kwaba in a state of panic, inki bono kiaba, ebinto binga buna ebi iga. Lakini mbare. Kero kende ekero a realized ng'a monto oyo mbwate is not the right partner gose ngochi gotwara ase tari monto obene gose tari omonto bw'okogani kwane gose bw'ogwancha kwane egekogera kera omonto nabwate taste yaye. Nabo omonto akoye gake iga oria oika gati kabere o realize ng'a ah mosubati ngochi gotaka gose mosacha ngochi gotaka tari of this nature omonto ochaka kobutora oboamate eh. Gochaka kogenda slow. Bono ekero omonto agochaka kogenda slow ase oboamate obo iga, kero kende akagwakeire esimi ten, five times, did you know? Oh abanto bande ngwanchana bare isiko iga abako omonto agwakire omonto esimi neba forty times a day, minto mwanyageti inge chisimi echi iga, Onye ngokuura chiarenge, I want to tell you anga chiakuurire egento gekorokwa esimi, anga chiakuurire, anga chiatebire ng'a minto mwanyagetinga amang'ana asarekire iga iga, ase eng'encho okonyora omonto agwanche omonto yaani ago blow na omonto, bakorora ng'a takunyara komenya for even a single second without somebody onde anchete koigwa eriogi. Rioka iga aigwe eriogi, amanye ng'a gaki nonya toramone omwanchi one, eh, gose whoever to be. Bono gokorora abanto mwanchaine, mwarenge kona goakirana chisimi so efe oftenly, abanto bande bagochati obotuko obogima, eh, inde yaani no sleep a wink, eh, yaani banto mbari korara pi, naende tainyoreti ng'a mbwairete gose mbwakiete, ekero etuoni egocha kobwana riagocha koinyora ng'a obe. Yaani, ebwairete naende bwakiire ase engencho y'okona koererania. Bono echi ekere to some point omonto oyo akobore either korwa ase omtandao, gose omonto oyo akobloki, gose akorimeri chisimi, it's so heartbreaking. Inke bwate emekondo na emechieno yaye eminto mwanyageti inge, bono gokorora omonto okogenda ensemo eyio, manya ng'a omonto oyo iga okorire ki? Omonto oyo Ochakire gokoorokia esaini etari engiya ase oboamate. Namba yende ya kabere, lack, eh, namba ya kane, lack of trust, samahani, egento gekorokwa ng'a ogotaba o- obwegenu ogosira, gokonyora omonto either goetera ase amang'ana akogotebia eh, obuchiri oborimo, ebi ogotebia ebinto babe narenge ase gete, eh, I was I was engaged nare gokora this and that, and then. After a single minute gose after a short while, gwa discover ng'a omonto oyo tarenge exactly ase egento eke iga arenge kogotebia. Eeh, omonto ogotebie nase gete inde, gwacha go discover taiyo ororo. Omonto ogotebie ngento ete nare gokora, in the real sense gwacha gwa discover ng'a tari kera kiarenge gokora. Lack of trust, gokorora abanto basoire ko lack trust ase oboamate bwabo, manya ng'a emechando yabeire. Another point ngokoira ase ero, erio imanye gokobwatokera engerera eyemo gocha isiko iga abwo, ekero nkorenda ase egekombe ki'amache, neri ng'a egento nkere gekorokwa ng'a ase ensemo eye iga, gokorora omonto ogotama yaani ogo gose okoanga ko receive calls in your presence, you know abanto ekero banchaine. goika begere go build egento gekorokwa ng'a trust, esimieche ebe ime y'omosunte gose ase oboarabu mbali na okoba ekanisa gose chimeeting gete chisi chisigatereretie nabo nko receive iga neri omonto a receive. But gokonyora omonto more nere ase erelationship esimi yaye egoakwa otama ochi korisiveria echoo.

Ebinto binga buna ebio, ekero omonto atari free naye, ekero chisimi chigocha ata tari ko receive in your presence, manya ng'a omonto oyo egento nkere abisete behind the curtains, eminto mwanyageti inge. Ekero bono Nyarodongo nkogenda ase egekombe ki'amache, inyora is all about sun Sunday edition, ime y'omoroberi bw'echiamate, Nyarodongo niye ngwanchete mono kegima, naende inyora. Ime y'engambo ya reero nigo ngakare kwerera gose tokare kogosoreria amo naya igoro y'ebinto biria bikogera oboamate bwabuneka, gose naki orakore omanye ng'a oboamate bwao nigo bore ase akong'u ekero ogendererete kona-koboburugera. Nyarondongo bono, koirana nde naende nyuma y'ekero egeke.